Enyo. Ke wòe nyi tre na mía. Eye le dzi la kpe akɔ kple ma alo. Na mía yi ɖe maziki ƒe aʋawɔwɔa dzi. Cokara meli o. Gake hafi mía dze gɔmea, na matsɔ nu sia tsiɔ. Ɖo mahia la te trɔwò tame susu be ye maga kpe akɔ kple ŋu la ƒamo. Gblɔ ko be.

Gil ƒe gbe ma afi sia leke wòdi tso.

Shandrakata, mele be wòakpɔ nye ŋkume o. Ah. Drew. Uh. Um, nu ka wònova le le afi sia? Eh? Aleke nɔ hati xɔ abia? Vir, vir, ɖe ne kpɔe a? Mese eƒe gbetsitsi la yi. Mekpɔ ŋutsu aɖe woƒu dutɔ afi sia menɔ dzidzi lenɔ te gake trɔ megbe eye wowɔ ŋugbegbe kple Midzo Shadakata, ele be miadzo. Na mi efia sama, na mi efunu kore. Yiri ya de, mo se eƒe gbe fifi le hei. Shadakata, o tɔ ɖeka wɛ, ɛ o tɔ dzi vi ra. Nye ma kplɔ ɖo, nye amu dzo, me ɖe fia sama. Awo, nye hã ma kplɔ ɖo eɖe fia sama.

Nya tse kpakpa le fiasã mea teƒe ko le kpɔ. Mɔkpɔ nye dzi bibio dometɔ aɖeke kpɔ le ma me be yeakpe akɔ kple nye. Fiasi Rawatia, akpe akɔ kplɔm le ko abe ahe kpe ava ame ŋutɔ ƒe agbe dzi ene. Oo, vinye le kue. Nèle edzi be yeanɔ agbe nenɔ oa? Ke ɖe asi le ɖekakpuivinyea ŋu ne? Ɖe asi le ɖekakpuivinyea ŋu ne nyɔ oa? Ɖo tom. Le ɖo asrɔ̃ku yibɔ tsitsitsi ɖa ɖo ɖoɖa ma alo me ma, nenema ke nye hã maɖe asi viwòa ɖe asrɔ̃ku ma me ma. Ao!

netsɔ no tsɔ gosia ɖo ɖa ɖe asi le ɖekakpuivi nyam ne menye viwò wònye o gbɔgbɔ vɔ̃ trakɔ aɖee wònye ele nu gblẽ le vidzẽ gatiadzia nɔa eteƒe didi megana ame aɖeke le vovo le dua me o mewɔ naɖeke be atsɔ ɖewo aƒe agbe o Gake azɔ Egbeal gava be yeava xɔ amlɔkɔe le woa si. Fiase ka ŋkume nye sia? Ẽ, fiase sia tɔ ŋugbe dim mílea? Míaƒe dedenɔnɔea meka atsi aɖeke nɛ o. Yeƒe amlɔkɔe ko nɔ abe veve ɖe ene. Oo, mekpɔ ale si wòale le amewo ƒe nyagbɔlɔ̃ ma. Duameviwo ŋutɔ koe gblɔ ale si le le wo ta afi ma ne Nuwo gblɔa la be kpekpeɖeŋu wɔe le na wo. Akpɔa woaƒe kesinɔnuwo fii le le. Melɔ̃ be mele woaƒe kesinɔnuwo fii, gake megale woaƒe agbe ɖem tso gbɔgbɔ vɔ̃maɖotɔ ma ƒe asi me, eye makpɔtɔ ayi edzi anɔ woaƒe agbe ɖem le eƒe asi me tsɔe mavɔ. Nenye be ame aɖe menyɔ wò ŋba me be yeawɔ nane na woa, magblẽ nène ƒe amea dome. Fia si yraa trɔ dzo yi. Neglo la nyemevɔ̃ɖi abe wò ene o. Nyemefluna mɔɖeɖo be mele woa lɔ̃m ato woƒe megbea dzi nɔ ɣli tum o. Nya si megblɔa, ya ɖeɖe dzi koe mewɔna ɖo. Ẽ, ele kɔƒe me tɔgbugbɔ aɖewo ƒe agbe le gbɔgbɔ vɔ̃ɖi ma si me. Nenye be tɔ dena mea, ela ɖua katã, alo mema? Ẽ, ye ma. Azɔ esi gbɔgbɔ vɔ̃ mete ŋu mi oa, enɔa haba koe ɖe. Eva be yeagava xɔ ega vi sue si kpɔtɔa ɖa le mia si. Tso egbea dzi yina, ame aɖeke ŋutɔ megatsɔ bia ɖeka nɛ abe lãmlɔke tu nɛ o.

Míefia si maho no bena na míasi dzo ɖa le afi sia kaba, elabe kɔƒea me tɔ katã tsi tre ɖe nuwò, tri na mí hã kpe ɖe wo ŋu. Mele kpɔm a? Oho, na míadzo ɖa le afi sia. Nu ka susu nègadzo le? Fia si ɖawa tsi menyi vɔvɔnɔtɔ o. Nenye be ku ʋɛ ɖe lia menye ale si mawa kpɔ ŋuɖoɖo nɛ. Nu ka dim nèle? Nyagblɔse me ƒe dila ɖe. Dzidzɔ funyafunyawɔwɔ kple dumeviawo nena nɔ tea mlɔkɔe, xɔxɔ le woa si, emegbea míawɔ nusidzilele la na wò. La na sikagakpovi ga alafa atɔ̃ dumevi ɖe sia ɖe eye wo katã woalɔ̃ axɔe. Mado ŋɔdzi na tɔgbuiawo axɔe le woa si megbe o. Gbeɖe nyemawɔ. Irawati le wɔe xoxo. Eye nenye be le wɔe nenema, míawo hã míayi ɖe edzi ade bubu le nuwò, aɖu azã le du bliboa katã me. Eye le aleke ƒe azã sia mea, míanɔ kafukafu hawo di na wò. Nenye be le nɔwòea, maɖe asi le gbɔgbɔ vɔ̃ viwòa nu na wò, gake le nɔnɔme ɖeka nu, ne meɖe asi le nɔa la kplɔe aɖoe ɖo ɖe adu didi aɖe me le afi sia gbɔ. Ao, mava mo. Mɔnukpɔkpɔ nyui ɖe ŋutɔ nye sia mele wò nam. Ne menyɔ le buia, ekema nye be boe ƒe ɖekakpuivia ma. Plan sia gatrɔ dze ŋgɔ mi le o. Ke dzi nuke sia wɔna le. Nɔ te. Meda asi ɖe wò nɔnɔmea dzi. Gake ga home gã aɖe nye sia biã le le na dɔameviwo. Ehiã be la na ŋkeke aɖewo matsɔ dzii. Tukaɖa meli o. Dodo ɖe dzi natri na mí. Hoye. Dodo ɖe dzi natri na mí. Hoye. Dodo ɖe dzi natri na mí. Hoye. Dodo ɖe dzi natri na mí. Hoye. Dodo ɖe dzi natri na mí. Hoye. Menye vɔvɔnɔtɔ o ɖe, gake zi nèlɔ̃ ne aɖe tsɔ be nèvɔ̃. Ɖetugbi movitɔ. Ɖeko mo ƒli ɖem tsɔ le ɣeyiɣi dzi, ale be mate ŋu ke ɖe viɖe ŋu.

Nu ka wònye ɣedie le eƒe susu me? Nyɔkelo alo sebleninu sia alo moe míeɖo wole na? Ame kae nye tsunami si ƒe nya gblɔm ame ɖe sia ɖe le? Ɖe woɖo ŋusẽ vɛ ɖa wòatea? Aleke nu sia le tem va eme? Ɖemahi asɔe ame le eƒe blabla te ale tem va eme be viɖe ŋutɔ hã ale tem nye ame ɖe sia ɖe. Alo ele te ŋu be ame be yra wòatsi wɔ funyafunya kple eya kpɔ alo eƒe ƒomea. Nu sia ta ye wòva le hlɔ̃ bia yra wòatsi ɖo. Lea te nye be ame nyui aɖee. Maria vɛ gblɔ nɛ be megawɔ nu vevi kple viɖe o. Viira ɖe manyɔ alea, nu ka mawɔ? Meyi kɔƒe me be dzi tri na mi zi ɖeka. Nu ka te wole wɔm na mavame ɖe le afi sia ne? Ame kae? Ame kae le afi sia? Ame aɖeke mele afi sia o.

Abie me exɔ abia. Nyemedasi ɖe nu si wɔm le ya dzi o. Mɔnukpɔkpɔ mamlɛ nye sia na mi be miatsɔ ma dzi kia. Ne menye fifi la yi wa.

meɖee le gblɔ bena yi le fi ɖe dzi ma meɖoɖo ɖe afi ɖe agbɔ vɔ ya ta nɔgbɔ le afi ma ne nalé be nɛ medzave tsɔ nu si te mi va fi sia ɖoa Esi nye magic ya. Va se ɖe ke yi míekpɔtɔ na zɔlɛzɔmɛ lia. Nu ti kɔ na sɔgbɔntɔ. Akutɔ, akutɔ, akutɔ. Vayi ɖe ma fɔm. Movitɔ. Nye fia si nye manga te zua yi ŋgɔ. Nye kame gbɔdzɔ ŋutɔ. Nye manga dza zɔn ko. Mi va ɖo vɔ. Trina mi le ɖekakpuivi nye sua ya me. Eye meka ɖe edzi be Suriya kplɔ vi ɖewo si dzo. Nèle didim be míake ɖe vi ɖe me alo mee ma? Ee, ye ma. Medi be vi ɖinye wòatrɔ gbɔ va nam. Nye fia si nu tsi kɔ na ŋutɔ nye magate ŋu zɔ azɔli o. Nu tsi kɔ na sɔgbɔ. Emegbe sie míelia toa? Ame ɖe sia ɖe si tre na mí nyi kple nu sia nu si wòle didim be yeawɔ. Menyae be maziki ŋusẽ gã aɖe le megbe nɛ. Nyemegaɖo nu bubu aɖeke le abu ko o, elabe mebu ame siwo katã nele vevi ɖe na Mawu vɔvɔ. Majiki ya ɖeka pɛ koe kpɔtɔ nam, eye ame aɖeke magate xɔ eya ɖa le asinye o. Gatsɔ wu ane le alɔme nam ma, ame aɖeke ŋutɔ mate ŋu avɔ̃m o. Azɔ ɣeyiɣia de, ɣeyiɣia de be mazã majiki yi ƒe ŋusẽ triakɔ ma. Fifi lae meɖo la zãe. Gake nye fia si ele kɔ dom Me tsɔe dzo le afi ma xoxo. Eye afi siae me va dɛ ɖo.

Atiwo ŋutɔ hã dzana ŋu le afi sia. Ame kae le nye blam? Ɖe srɔ̃m nye. Ɖe ame aɖe le afi sia? Ame aɖe le ŋkɔ nye sema? Ɖie si ɖe nunye, ɖie si. Nye fia si nu ka wònye dzɔ ɖe dzi o. Nu ka ta nèɖo adã le hafi le nye kpɔm? Mele vɔvɔm loo. Ah! Mɔ ɖeka pɛ koe li si dzi míato ana be ŋutilã kuku ma wòatrɔ gbɔ agbe. Míenyi be míatsɔ demamia la ɖe eƒe aƒea sa vɔ, eye míatsɔ eƒe agbe gbɔgbɔ kple luʋɔ ade ŋutilã kukua me. Ɖe tovo si ɖola vɔsa sia ɖola tso fiasã me? Nye fiase! Nye fiase! Teƒe dze ƒã! Míebia si fɔ la. Míebia si nèli sesĩ ɖea. Ɖe gbɔgbɔa va afi sia. Gbɔgbɔ ka gblɔ nèle? Meyɔ ame aɖe si ku le tohexɔ le aʋlimea ƒe luʋɔ. Megblɔ nɛ be neva ɖo menye wò akpa tsɛ. Ɖe wòva? Alo ye mava nɔ ŋu ƒo na ma? Nya ka wogblɔ? Nya ka hã wogblɔ? Egblɔ nya ɖe si gɔme nye mese kura o. Mehiã be wòya nase egɔme, nye la se egɔme. Wòya gblɔ nya si wòva gblɔ nam ko esu.

Ɖe nènya ale si afi ma do viviti eye wòɖo vɔvɔ̃a? Esime ati ƒe kamewo bla te ɖe atia ŋutia, kpɔ ale si ka ɖe le ŋutinye ɖa ɛ. Kpɔ ɖa. Miawo m. Mekpɔ kpɔ le kpɔtɔ la gbe. Gblɔ ya si gbɔgbɔa va gblɔ ne. Esime wòva dzi nyanya ka wògblɔ. Gblɔ ya si wògblɔ ne mase. Nye meɖo ŋku na ɖeke o. Nye meɖo ŋku nya si wogblɔ nam o. Ɖetugbi movitɔ. Nu sia tae mekplɔ ya fi ma ɖo. Eme kɔ nɔ wa. Gblɔe na fifi le nyɔa ma trɔ la trɔ su yivi golotoe la kpɔ. Enye nyɔ ma gblɔe na o. Na me yi ma tsɔ ɖo ŋku keŋ gbɔ. Ha. Egblɔ be ɖe. Mɔ ɖeka pɛ koe li si dzi míato ana be ŋutilã kuku ma wòatrɔ gbɔ agbe. Ye nyi be míatsɔ ɖemanyala ɖe ƒe agbe asa vɔ. Nenye be Míedi be ŋutilã kuku ma wòatrɔ gbɔ agbea, ke míatsɔ ɖemanya la ɖi asa vɔ. Eye míatsɔ yeƒe agbegbɔgbɔ kple luʋɔ ade ŋutilã kukua me. Emegbe míatsɔ yeƒe luʋɔ ade ŋutilã kukua me. Gake ʋu si ɖola vɔsa sia, ɖola tso fiasã me. Gake ʋu si la wɔ vɔsaa, ɖola tso fiasã me. Fia ƒe ƒometɔ aɖe ƒe luʋɔe woatsɔ wɔ vɔsa. Atsɔ ɖemanya la ɖe wɔ vɔsa. Ye ʋɔa la tso fiasã me. Nya ka nèdzila gblɔ? Medzila gblɔ be, Ehiã be míafɔ gbadra ma ƒe ŋutilã kukua, gake mí ɖo la tso ame aɖe le fiasã me asa vɔ. Nu sia tae meyi ɖe avetua me ɖo, bena manya nu si mate ŋu awɔ ne gbadra ma ale be wòagate ŋu gbɔ agbea. Azɔ menya be ele be matsɔ Nene ƒe amea ƒe luʋɔ ade badra ma me hafi wòatrɔ gbɔ agbe. Ye le be mawɔe kaba, elabe badra ma nya nyalɔla gã aɖe, eye wòhiã be nye hã manyɛ le madidi me. Aʋlime ƒe luʋɔ ma fia nu si wòle be mawɔ avɔ, ebe matsɔ ɖemanyala aɖe sa vɔ. Ele nye fia ƒe ʋu. Eye fia ƒe ƒometɔ ka le dza tsɔ sa vɔ? Ɖe mi mesena nu gɔmea? Mebia tso mia gbɔ be mi netsɔ kpɔnɔ vivi va ne. Nu ka te mi metsɔe va nam o? Azɔ mi dzo, miave tsɔ ame ne tsɔ va nam netsɔ. Mekpɔ fia ƒometɔ si zã gɔme le avɔ. Meke ɖe fia ƒe ʋua ŋu.

Ɖe ta wòatri na mí yi rawati megadzɔ amlɔkɔe le mía si le yi sia me o. Azɔa yeatsɔ sika ga gbogbo aɖewo na mí. Mida kpe manyagblɔ gã aɖe na wò. Eteƒe didi nyemegakpɔ dzidzɔ sia tɔŋgbe kpɔ o. Adrɔ Mose la katã wòanɔ afi sia, ale be ya hã wòakpɔe be le mlɔeba vidzĩa gakpɔ dziɖuɖu. Chandrakanta meka afi sia afi si la nɔ ne nanɔ dzidzɔ me, elabe dziɖuɖu sia tɔwò wònye. Jill! Akpɔ nɔnɔmetɔtɔ gã visinɔ be Meke ɖe nu o. Mekpɔ dzidzɔ ŋutɔ be mekpɔ o. Moa moe nam bena mekpɔ le afi sia. Elabe menye bena ewuwo kpakple drove Yede megbe na nu sia, vɔa nyemete ŋu ɖem ɖa le mia me vea dzi o. Azɔ ne tsɔ gblɔe nam, mia dometɔ kae va tum le ʋe gã sia me? Eye ɖe nu ka ta? Eye adzɔtɔtoa medzidze wònye na bena nenye nye lɔlɔ̃tɔ o. Ɖeko wòdzɔ dzi na bena neglo ame aɖe le du kplɔm le vudo ƒu dzĩ sia me. Gake eve ŋutɔ bena wòe nye ame si le du kplɔm. Ɛ̃, eve ŋutɔ be mele wò dzim ɖe du kpakple nɔwò o, hafi drɔ̃ ʋu va tutum da ɖe vudo sia me. Azɔ meva le ƒuƒoƒo du sia me ɖe du kple wò. Ɖe nenye be ɖe etia meva vidzẽ ga ɖoa? Ke ma nèva vidzẽ ga ɖe tanyea? Mm. Tsɔe dzi ale be dro vɛ tutu da ɖe aƒea me. Míaƒe srɔ̃ɖe. Ao, menye míaƒe srɔ̃ɖe ye o. Leyɔe be srɔ̃ɖe dzidzizitɔ alo mee ma. Ɛ? Ɖe nene ƒe srɔ̃ɖea tae leva vidzẽ ga ɖoa? Mm. Nu ka ta mate si dzoa? Ŋusẽ le wò kame o sie. Azɔ nu ka wɔna le afi sia? Ɖe mate si dzoa? Do go le ƒea me. Azɔ nu ka te mèsi dzo? Nu si gɔme se nye mele wae nye sia. Eye mebe nu ka te mèsi dzo le afi sia o. Ɖetugbui ɖemanyala Shandaga ƒe fiavi lɔlɔ̃a si lena tsi le Shandalwu ƒe tɔa me srɔ̃ ɖeɖe dzedzia kpakple kɔwla mekpɔ su be woayɔ ame aɖe bena enye srɔ̃tɔ Surya. Srɔ̃ɖeɖe dina blibo ne dzi ame eve wɔ ɖeka. Menye míaƒe dziɔ ɖe ɖekoe o. Gake míaƒe taŋususu ŋutɔ hã womedze nɔnɔetɔ dzi o. Jill nye kple woƒe via wɔ ɖeka xoxo va yi va o. Azɔ ame aɖeke magate ŋu ma mía dome o. Ẽ, madzo, nenye be mete ŋu kpɔ mɔ aɖe si dzi mate ŋu ado go le ƒodo sia mea. Nye ŋutɔ madzo le ɖokuinye si. Ɛhɛ̃. Nu ka tae mekpɔ do go le afi siaɔ? Menye vi ɖee nènyea? Vi ɖe si ɖo gbadagba ƒe ɖeka ƒe ŋusẽa? Ɖe nènya nu si tae mekpɔ do goa? Magblɔe nɔ wò. Ele abe meganye vi ɖe si nènye tsã o. Mèganye fiavi o eye mègaɖo ŋusẽ aɖeke hã o. Wò ŋutɔ kpɔ ale si nègbɔdzɔ kaka dzo va dziku ɖa. Ŋusẽ megale asiwò kaka le akpa ŋkɔ nɔ gbɔgbɔ vɔ̃ me o. Nèle subɔm tso kaka wò ɖevime. Madzikewɔla gã aɖe wònye, ɛ̃, fia si xɔ nyikɔ aɖe. Ele te hetunɔ. Eye la ke ɖe nu o. Kpakplɔma dzi ki ŋusẽ si le esia. Eye va ɖo ade go gake le tre mo na ye nye hame dzo va ge gbɔ. Mega mame na yɔ nɔ nye be gbɔgbɔ vɔ̃ ɛ. Wo ŋutɔ bu wo nyi gbɔgbɔ vɔ̃. Nya ka nègblɔ fi la yi? Le be nye me tre mo na ya ɛ. Ɖe me bia tso gbɔ bena wo ne va nɔ anyi le nye tɔdzivua me ne ma kɔ tsɔ tso tɔa kaka ava mia gbɔa ɛ? Ne nye nenema ɖe nu ka te nye me nyrɔ le tɔa mo le ɖo ŋusẽ le lãmesẽ me nyuiɖe afɔwo ɖo ŋusẽ anyigba asẽ le gɔme nɔ dɔm ka siɔ na do go le ʋea me. Makpe ɖe nuwò nenye be le dzia e gake ao. Mègana ame naƒo ŋku ɖe alɔ le nu. Mègana wɔ wɔ nu sia. Ŋlɔ be nu siawo katã. Dzo le afi sia. Nyemate ŋlɔ be o, nyemeŋlɔ be o, eye nyemeŋlɔ be kpɔ gbeɖe o. Gake wò ya nèŋlɔ be. Eya ta mehiã be míanɔ ƒo ku ɖe nya sia nu o. Mele be Dhruv ake tsotsom da ɖe avudo sia me o. Esusui bena meŋlɔ be nusi dim mílea, gake nye dzidzea ta koe mele aʋa wɔm ɖo.

Nu si wɔ nenema mele eteƒe o. Afɔku nu gã ɖee ma wɔ nele. Ŋusẽtɔ gã vi si nu metia o na dɔ sia o. Ame ɖeka ɖee wòtia, ya ta yetsɔe ŋutɔ ƒe yayra da ɖe edzi. Ye nye Chandrakanta, ne menyɔ le ma me be yae tsɔ majiki ƒe yi ma xɔ dzinye se. Maku. Nenye be mede kpɔ nyuie ɖea, Chandrakanta ɖeka koe la te xɔ majiki yia. Ne yebe yi mate xɔe wa, ke ma ma dziki yi ma ƒe xɔxɔ ƒe dɔdasia. Me ɖe koe wokpɔ ŋkume nam o, gake nye agbea ƒe dzidzi ye. Kafukafu na Vishinu. Hei, wodze aɖu azã le kɔƒea mea? Wole ƒo mí niki eye woaɖu wò hã gake mee. Tanti, edze gɔme xoxo vɔ. Aa, edze egɔme xoxo ʋɔa. Azɔ nu ka ta le dzo le nye kpɔ? Na mi dzoe. Nuɖuɖu sɔgbɔ dze nɔ afi ma. Maɖu va su nyi ɖe eye matsɔ ɖe hã gbɔ va. Va mi dzo mi dzo mi dzo. Ɛɛ. Ɖe manya la. Ɖetugbui movitɔ. Mate zɔ nyuiɖea? Gena, ke wònye wɔn nèle le afi ma? Nuɖuɖua la va vɔ ɖo. Enyo tantie vɔ midzo. Aha, va midzo netsɔ netsɔ netsɔ. Dabla. Kpɔ ɖa, Wotsɔ sika galuli amewo kpata na mí. Kafukafu na Vishnu. Kafukafu na Vishnu. Teddy nu ka susu nèle? Ɖe yi ɖawatsi le vava gegbea? Yeƒe dɔmeviwoe le azã sia ɖo anyi be yeatsɔ de bubu le nu. Eya ta ele ava koe be ne yeadze woa nu. O ŋusẽtɔ visinu, ɖo nye gbedoɖɔ nu na ne nàfiɔ mɔ si nedzea. Do ŋusẽ ale be mate tsɔ magiki ya ne made le afi si wodze be wòanɔa.

ŋkeke yi avotɔ etsia tɔ dzadza ɖo nye hã nye menyɔ gake o mang wɔ naɖe natsɔ xe bɔna yira wati elabe ne dzo le afi sia míaƒe plania dome la gblẽ ne mí wɔ naɖe ne dzo amevi woase gɔme enyo megava mɔ nanevi la Tɛvlɛtsɛ, mi le tɔ. Tɛvlɛtsɛ, mi kɛtɛ mi wotɔ nɔ va gbɔ nye. Mi kpɔ a, edzi me gaɖe le gu na mi kura o. Le ma dzidzi mea, etsia la ke. Me ka nu ɖe sia ɖe si la dze. Egbe aƒa san ɖuɖɔ la va me kɔe. Eya ta mi gava.

Avuvɔ le nye wɔm to esi Mitchell dzadzam. Ele be mewɔ nu sia ale be avuvɔ aka nam. Menɔ ha sia kpɔ ɖa. Hee, nɔ te. Tsɔe ɖo ɖa. Uu, tanti, wò ɖeka pɛ le dzi la nɔ ha ale be nye afafa wòale ŋkeke ma ku alo manui hafi nanu. Tanti. Viye tse le ɖɔɖɔ le dzi míava nyrɔ le me. Yete ye dzi. Ofuri na mɔra dele sisi bena. Mɔna ɖe li si míato la kpɔ ɖeɖea? Ne mɔ ƒe agbe le afɔku me ato na mɔm ɖe sia ɖe dzi tena eƒe agbe. Afisia siwo dzi la toa tin ɖe ɖokuiwo ƒe agbe. Míate le ka to kpo dzi ayi ɖe dzia? Ne míaƒe tsi nenema, míawo hã míaƒe dzi adzi anyi nenema. Ɖe wò ŋutɔ mava wɔe kpɔ ɖa. Enyo mawɔe kpɔ ɖa.

Aleke míaƒe havi gã dze ƒe sia me ɖo? Menye nɔnye ƒe gbadagbawoe lé mí de afi sia? O Mawu gã, wɔ abe dziɖuƒe kpẽ si si dze ge dze tsia me ene. Ƒe ɖeka ta, mekpɔe be la dzi be míatso le afi sia. Nu ka wònye wɔne le? Afi ka wònye yine le? Ɖe asi le nunye. Irɔwati la nye bena megali eƒe magikia ƒe kplɔkplɔ te nenye be mekpɔ akpee le alɔ nɛ o. Ao, va se ɖe esime makpɔ ta na nye pleŋea.

Etsia le Adam me ale gbegbe be nenye be medzo dze emea, nye hã mate ŋu nyrɔ tsi me. Nuka Mawu filae? Nuka tutu Mawu wɔ? Wole ʋu aɖe ƒom ɖaa. Meka ne be wole azã ɖum le kɔƒea mee. Mayɔ ame aɖe wòava kpe ɖe ŋunye. Kafukafu na wò, mía nɔ Lasmee. Nèle gbe dom ɖa veviɖe be na ɖe wòasue si, gake ŋusẽtɔ visinu mate ŋu tsɔe na wò. Gake ame si dzi eƒe yayra le le be wòatsɔ ƒe atsike ya, ɖeko wòle mɔnukpɔkpɔa grom ŋkugbagbãtɔe. Ɛ̃, mele zã kura o. Edzra mɔ megatsɔ eƒe dzidzia vevie ɖo o. Wò dadasia nye bena nàɖo nàku eƒe taɖodzinua dzi nɛ. Na ne wòazɔ ɖe mɔ nyuietɔ la dzi. Ne menyɔ le ewɔa, eƒe akpasagã la axɔ tohehe elabe le da ɖe xexea ƒe sewo dzi. Nesia, ne mete ŋu tsɔ magiki yea, tohehe, ɖeɖe koe la nye tɔwò. Nye fia si, wò hã xɔ ɖe nena nu. Woman wɔna ɖe ale be yira wòatidi wòadza le afi sia ne mava trɔ ye nɔnɔme abe trena mi ene ale be makpɔe gbɔ be ŋugbe si wòdona be yeatsɔ ga na yeƒe dumeviwo ne wòate wɔ ɖe edzi ŋutɔ le dzesii. Mekuna vo le eɖokui me o, elagadzi la wòplana be atsɔ flu mi ɖe nu. Enyo, Gake te dzi, nenye be yra ati tsɔ sikaga na ɖe, ɖe yegaɖe asi le via srɔ̃ ya ŋu nyateƒea? Ao. Aoa. Ekema nu ka wɔ ge nèdzo le? Plan aɖe le asinye wòayi ana ne edzi wòadzra le afi sia eye ɣeyiɣi aɖewo megbea, nàkplɔe va nam. Aa, yra ati ya zã ɖoɖo ka ŋkume nye esia? Ame aɖeke mele ha dzim o, womele wɔ ɖum o. Afi sia afi dzo faa. Mameɖiƒe míva wa. Yi tsinye. Wòe ame gãvɔ̃ gbea mawɔ ɖe wò dzidziwo katã dzi nɔ. Meka be nyigbãtɔ alo mamlɛa o. Mina wò ɖuɖu kɔma wɔ ye edzi eye miɖu wɔ nyui ɖe ale be miadze amewo katã me. Enyo. Gake eh, tedzi plani ke le asi o. Mɛ eh, tedzi. Ah, ah, ah. Em, afi ke tedzi buzi nyo yi.

Ele be madze agbagba make ɖe enu hafi woava yi do go kple Irawati. Irawati la wui zi ɖeka nenye be edo dzesi be kpea megale alɔ nɛ oa? Afikae gbedzidzi sia tso le vavã? Kɔƒea me tsom wole. Kɔƒea mea? Oo, ɛhɛ̃, meŋlɔ be. Irawa tsi ɖo azã ɖuɖu anyi na kɔƒea me tɔwo kple susu be woaɖe asi le sua ya me nu na yi. Mɔɖo la dze agbagba ke ɖe Viri ŋu hafi ame aɖe wòakpɔe. Mina míakpɔ dzidzɔ ɖe vidzega ƒe kesinɔnuwo ta. Enyo azã ne dze egɔme.